Helo, Alys dw i. A Gwen dw i.
A Bryn dw i.
A chroeso i'n perfformiad o Hanes Cymru yn Gryno. Ia, dyna chi. yn gryno. Fel caneuon. Peth bach iawn, cryno iawn ydy caneuon, a dyna sut rydyn ni'n mynd i fynd drwy hanes Cymru yn gryno iawn, mewn cyfnod amser byr iawn. O, faint o amser sydd ganddo ni'n union? Hanner awr.
Hanner awr?
Allwn ni ddim cael ychydig yn hirach? All right, mi wnawn ni o mewn dwy ran. Dau sesiwn 30 munud, Hanes Cymru yn Gryno Rhan Un a Hanes Cymru yn Gryno Rhan Dau. Dyna welliant!
Felly, yn yr hanes yma, 'dan ni'n mynd i ddarganfod, ymhlith pethau eraill, pryd a sut y daeth Cymru yn Gymru a phwy ydi hunafiad y Cymry. Ac mae Bryn yn mynd i fod yn rhyw fath o gymorth gweledol ar draed, yn dwyt ti, Bryn? Ydw! Wyt. Felly, dant â ni gyda. Rhan un. O'r dechreuad i'r un a'r unig frenin. Nawr, weithiau, dim ond dyfalu allen ni am hanes, enwedig hanes cynnar. Mae pobl yn aml yn anghytuno am beth ddigwyddodd go iawn ac yn cael effeithiau'n anghywir. Un broblem yw bod hanes yn tueddu gael ei ysgrifennu gan yr enillwyr mewn bywyd, ond fod y collwyr, naill ai'n rhy dlawd ac anllythrennog, wedi sathru dan draed, neu 'di marw, felly yn aml mond yr safbwynt yr enillwyr gewn ni. Ond mi wnawn ni'n gorau.
Y peth cyntaf sy angen i chi wybod ydy nad oedd Cymru, Y wlad rydan ni'n ei nabod heddiw, dim yn bodoli ers talwm. Dau bwynt pedwar biliwn o flynyddoedd yn ôl, ac wedi hynny roedd y tir sydd yn bellach yn Gymru wedi ochuddio dan rew am gyfres gyfan o oesoedd y iâ. Felly, roedd hi'n oer iawn.
Sylwch, nid dim ond un oes y Iâ, mwy nag un. A rhwng pob oes Iâ neu gyfnod rhewlifol, mi gafwyd cyfnod rhyngrewlifol. Byddai'n gynhesach.
Ond wedyn, byddai 'na oes iâ arall. Byddai'n oerach eto.
Bryn, allet ti baratoi i actio ein hanafiad cynta, plîs? Rydyn ni'n gwybod, tua 230,000 o flynyddoedd yn ôl, yn yr Oes Baleolithig, neu Oes y Cerrig Cynnar, fod yna bobl yn byw yn y tir sy'n Gymru erbyn hyn. Falle bod rhai ohonyn nhw hyd yn oed wedi llwyddo i fyw yno yn ystod ambell oes iâ. Neanderthaliaid oedd enw ar y pobl hyn. Dechreuodd y Neanderthaliaid yn Affrica, cyn teithio ar draws y dwyrain agos, i mewn i Asia ac wedyn i Ewrop. Rydyn ni'n gwybod yn bendant bod nhw wedi cyrraedd Cymru oherwydd yn 1978 fe wnaeth archeolegwyr ddarganfod asgwrn gên plentyn Neanderthal naw oed mewn ogof ger Llanelwy yn Sir Ddinbych. Felly nawr, dewch i ni gwrdd â'r hynafiad cynharaf rydan ni'n gwybod amdano, dyn Neanderthaliaid.
Ta-ra!
Helo! O, o, da ni ddim yn gwybod os oedd yr Neanderthaliaid yn gallu siarad. Falle nad oedd geiriau wedi cael eu creu eto. Falle mai dim ond cyfathrebu trwy rochian oedden nhw?
Roedd ein cyn-deidiau Neanderthalaidd yn fyrrach na ni, gyda chyrff cyhorog cryf, ysgwyddau llydan, a chluniau llydan, a thalcen, trwyn, y gên uchaf ymwthiol.
Mae pobl yn aml yn meddwl bod y Neanderthaliaid yn siŵr o fod yn dwp. Ond, mewn gwirionedd, roedden nhw'n ddigon clyfar i wneud arfau hela o garreg, mm, offerynnau cerdd o asgwrn, a lluniau trwy grafu ar waliau ogofâu, mm, mm-hm. Ond roedd y Neanderthaliaid yn rhywogaeth wahanol i'r rhywogaeth Homo sapiens sapiens, sy'n golygu bodau dynol modern. Wnest ti ddeud y gair sapiens ddwywaith? Ti methu siarad, Bryn? Mae angen dweud y gair ddwy waith, achos os mai dim ond un waith y dwedid di o, Homo sapiens, mae hynna'n golygu pob primat, yn cynnwys mwncïod. Is adran o Homo sapiens ydy Homo sapiens sapiens ac mae'n golygu bodau dynol modern yn unig. Fe ddaethon nhw'n wreiddiol o Affrica hefyd, ond roedden nhw dal wrthi'n esblygu ac yn datblygu yno. Nath bodau dynol modern ddim gadael Affrica tan llawer yn hwyrach na'r Neanderthaliaid. Aros funud.
Daeth Neanderthaliaid fel fi, a bodau dynol modern, o Affrica yn wreiddiol? Ti methu siarad, Bryn! Ond do, daeth pob bod dynol o Affrica yn wreiddiol. Nath lliwiau croen gwahanol esblygu yn syml yn ôl lle y gwnaeth pobl ymgartrefu. Rhywle lle'r oedd 'na lot o haul, neu rhywle lle'r oedd 'na lot o law. Cymru!
Sbrin!
Mae'r dystiolaeth gyntaf o'n hynafiaid bodau dynol modern, Homo sapiens sapiens, yn dod o sgerbwd gafodd ei darganfod yn Ogof Paviland ym Mro Gŵyr, sy'n dyddio i'r flwyddyn 33,000 CCC. Roedd y sgerbwd yn goch oherwydd yr ocsid haearn yn y ddaear lle oedd o wedi bod yn gorwedd. Felly, mi gafodd ei galw'n Ddynes Goch Paviland. Ond, yn ddiweddarach, nath arbenigwyr sylweddoli mai esgyrn dyn oedden nhw. Nes i ddeud wrthoch chi fod hanes yn aml yn cael effeithiau'n anghywir. Felly, mae'r A ddynas dyn yma'n byw dau gan fil o flynyddoedd ar fy ôl i! Stopio siarad, Bryn! Ond ydy.
Ond mae'n debyg nad oes 'na bobl yn byw yn yr ardal drwy gydol yr amser heb fwlch oherwydd yr holl oesoedd iâ rhewllyd 'na. Mae'n debyg bod bodau dynol yn rhyw fynd a dod. Mae'r Oes Iâ ola'n dod i ben tua 9000 CCC, felly, dim ond ar ôl hynny mae bodau dynol yn byw'n barhaus yn yr ardal sy'n bellach yn Gymru. Mae Neanderthaliaid a bodau dynol modern yn byw ochr yn ochr, mae'n debyg, ac yn weithiau'n paru gyda'i gilydd, yn cael plant efo'i gilydd. Dwi'n paru efo Homo sapiens sapiens! Cŵl! Sorry.
Yn y pen draw, a wyddwn i ddim pam, mae'r Neanderthaliaid yn marw allan.
Felly, o hynny 'mlaen, Homo sapiens sapiens ydi'n hynafiaid ni, gyda chydig o Neanderthal wedi cymysgu mewn. Felly, mae gan bob un ohonom ni ychydig o Neanderthal yn ein DNA. Pan mae'r oes iâ ola'n toddi o'r diwedd, mae'r lefel y môr yn codi. Mae Prydain yn troi'n ynys ac yn erbyn tua 5,000 kcc, mae Cymru wedi cyrraedd tua'r siâp y mae hi heddiw.
Felly, mae Gymru rwan? Na, ddim eto, jyst bod ei siâp ganddi. Pan mae'r iâ yn dadmer, mae canopi trwchus o goed yn tyfu. Felly, felly, yn yr hyn fydd yn Gymru yn yr oes fegalithic neu oes ganol y cerrig, mae bodau dynol yn byw yn y coed fel helwyr gasglwyr, tan tua 4000 CCC.
Ond wedyn, mae bodau dynol Neolithig neu Oes Newydd y Cerrig yn datblygu arfau i glirio'r coed a thyfu bwyd. Felly, mae'n hynafiaid ni'n byw'n debycach i ffermwyr tan tua 2400 CCK. Mae bodau dynol Oes Newydd y Cerrig yn enwog am y cromlechau neu siambrau claddu y maen nhw'n eu hadeiladu ar hyd yr arfordir.
Wedyn, dyma bobl yr oes efydd yn cyrraedd. A tan tua 700 CCC, maen nhw'n datblygu arfau gwell fyth, rhai metel. Maen nhw hefyd yn gwneud yr fantell aer hardd gafodd ei darganfod yn y Wyddgrug yn Sir y Fflint. Dyma'r bobl hefyd sy'n cludo cerrig o fryniau Preseli yr holl ffordd i wastadedd Caersallog i adeiladu Côr y Cewri, Stonehenge. Er nad oes ganddo ni ddim syniad pam.
Ond mae un o henebion mwyaf adnabyddus Lloegr, Côr y Cewri, yn bendant wedi'i wneud yn rhannol o gerrig o Gymru. Ac wedyn, o 700 CCC ymlaen, mae pobl oes yr haearn yn cyrraedd. Ac yn dysgu mwyn doddi haearn. Felly mae nhw yn gwneud arfau gwell fyth! ac yn adeiladu ceiriau soffistigedig bendigedig ar gopïon bryniau fel hon tre ceiri yng Ngwynedd.
Ond drwy gydol yr Oes Efydd Hwyr a'r Oes Haearn, mae 'na bobl newydd yn cyrraedd yr ardal fesul dipyn ac mi fyddan nhw'n hynafiaid i ni hefyd. Y Celtiaid ydy'r pobl newydd hyn. Mae'r bobl lwythol, neu tribal yn Saesneg, yn dod o dde-ddwyrain Ewrop, wedyn yn ymhledu i orllewin Ewrop neu Gâl. Lle maen nhw'n setlo fel, ie, Galiaid. Ac wedyn mae rhai yn ymudo ymhellach, i dde Prydain, ac i'r ardal fydd yn groen Gymru. A rhain fydd y Brythoniaid, Celtaidd. Mae'r Celtiaid yn dod â ffordd o fyw soffistigedig gyda nhw. a'r gallu i greu pethau hardd. Bryn, ein hynafiaid newydd os gweli di'n dda!
Mae'r Celtiaid hefyd yn dod â iaith gyda nhw, sef Brythoneg. Sy'n datblygu'n ddiweddarach yn Gymraeg. Helo, sut da chi? Y, sy'n datblygu'n ddiweddarach yn Gymraeg, Bryn? Nid Cymraeg yw dy iaith di eto, Brythoneg ydy hi. Dwi ddim yn siarad Brythoneg. O, does 'na neb yn gallu. Naeth y Frythoneg, fel oedd hi bryd hynny, ddim goroesi. Felly, dan ni ddim yn gwybod sut oedd o'n sonio. Ydy hynny'n golygu mod i dal yn methu siarad? Ok, gei di siarad. Nawn ni gymryd arna am mai cyfieithiad dan ni'n gael a dychmygu'r gwreiddiol. Mae'r Celtiaid yn teithio yma dros fath o bont o dir oedd yn cysylltu cyfandir Ewrop a Phrydain pryd hynny. Diolch byth.
Mi fasa wedi bod yn ofnadwy o bell i nofio.
Dyn nhw ddim yn goresgyn yr ynys yn sydyn drwy ymosod. Mae'n debyg mai cyrraedd yn raddol bach maen nhw, gyda'i grwpiau teuluol yn symud i mewn bob yn dipyn, yn masnachu ac yn rhyngbrodi gyda'r bobl sydd eisoes yn byw yn yr ardal. Felly, Branec ydw i. Celt! Daeth fy nain Cat i draw gyda'i rhieni o gael i fasnachu brethi'n glân. Dyma nhw'n gymgartrefu yma'n orllewin Prydain, lle doedd y bobl erioed wedi gweld un byd tebyg i'n lliwiau am patrymau llachar ni o'r blaen. Oedden nhw wrth i boddau efo nhw, oedden wir. Dyma fy nain Cat i'n priodi fy nhaid, a ffermwr lleol oedd o. Felly rwan, Da ni gyd yn ffermio yn ogystal â gwneud brethyn. Da ni'n tyfu ceirch i wneud uwd, a haidd a gwenith i wneud bara, a tyfu ffrwythau fel afalau, moron a llysiau eraill. Da ni'n cadw defaid, moch a gwartheg, a fy nain Katy wnaeth i ddangos tric neu ddau o'r hen wlad i'r bobl yr ardal yma, fel sut i ddefnyddio aredr a blaen haearn i droi cwys. Does yn rhaid nam cymdogion ni erioed wedi gweld un o'r rhain o blaen. A pwy arall sy'n dod gyda'r Celtiaid ond y Derwyddon, the Druids.
Ein hofferiaid ni ydy Derwyddon. Mae nain Cat sydd wedi'n dysgu ni i'w hanrhydeddu nhw, achos maen nhw'n gwybod popeth. I fod yn dderwydd mae'n rhaid hyfforddi am flynyddoedd. Maen nhw'n trosglwyddo eu gwybodaeth gyfrinachol o glust i glust ac yn ei dysgu ar eu cof, dim byd ar bapur. Mae Nain yn mynd ag unrhyw gwestiynau sydd ganddon ni at y derwyddon yn Ynys Môn. Cwestiynau am grefydd neu feddygaeth neu'r gyfraith. Mae ganddyn nhw'r atebion i gyd. Maen nhw'n siarad efo'r duwiau ac yn gallu gweld y dyfodol. Mae'n debyg bod y derwyddon yn aberthu pobl fel rhan o'u defodau deud ffortiwn. Wel, Julius Caesar sy'n deud hynny yn ei disgrifiad o'r dewyddon ar ôl i'r Rhufeiniaid oresgyn Prydain. Huh?
O wnes i ddeud ar ôl i Rhufeiniaid oresgyn Prydain rwan? Pa Rhufeiniaid? Goresgyn Prydain? Rhag eu cwilydd nhw. Gaf fi atyn nhw. Fatha na ffermwr ydw i, ond pan fydd angen, mi alla i fod yn rhyfelwr hefyd. Ydyn, mae'r Rhufeiniaid yn goresgyn Prydain yn y flwyddyn 43 CC. Bryn, newid gwisg plîs. O, jyst ar fin mynd i roi cweir i Rhufeiniwr. Ond nawr Rhufeiniwr wyt ti, allet ti ddim ymladd ti dy hun?
Beth am fy holl datŵs Celtaidd 'ma? Aw! Aw! Oce, oce. Rhyfeiniwr ydw i. Y tro yma, mae'n rhaid i ti ddychmygu ei fod yn siarad yn Lladin, iaith y Rhufeiniaid.
Felly dwi uh, mewn cyfieithiad eto. Mae'n 61 CC. Dwi'n dod o bentre bach a chydig tu allan i Rufain. Pentre hardd ydi o. Llawn heulwen a gwynllanoedd a mwy o heulwen. Dim fel fan hyn sydd yn lib.
Er i fod yn onest, mi nes i adael mor bell yn ôl prin y gallai gofio lle erbyn hyn. Ond, wnes i ymuno â'r byddin er mwyn teithio'r byd. Ond nes i meddwl y bysa'r byd mor lib ac oer. O, ac mae'r pecunia'n dda. Wnaethon ni orymdeithio i mewn i Brydain ddeunaw mlynedd yn ôl, ar 43 KK. Ac mewn pum mlynedd, roedden ni wedi cyrraedd ffiniau gorllewinol yr ynys. Roedd ganon ni bum llwyth yn y gorllewin i'w goresgyn. A des i Angli, yn y gogledd ddwyrain. Yr Ordovices, yn y gogledd orllewin. Y Damite, yn y de orllewin. Y Silwriaid, yn y de ddwyrain. A'r Cornofi, Ar y gororau, yn y canolbarth! Ti'n gweld, dal ddim yn Gymru eto, tamiaeidau sy' 'ma, llwythau Celtaidd gwahanol. Y Desiangli oedd y gyntaf i ildio. Ond, am y Siluriaid, dan eu harweinydd Caractacus. Sef Caradog yn Gymraeg. Wnaethon nhw ymladd yn ôl yn go iawn. Naw mlynedd yn ôl, Fe orthogwn nhw un o'n llengoed ni hyd yn oed. Ond waethon ni gipio'r hen Geracticus ddwy flynedd yn ddiweddarach a'i anfono i Rufain i farw. Rwan, mae fy lleng i ar genhadaeth i ymosod ar Mona. Y Lladin am Ynys Môn yw Mona. Milwr troed ydw i. Felly mae'n rhaid i ni croesi sianel i Mona yn ein cychod gwylod fflat. Tra bod ein marchoglyn croesi ar eu ceffylau, mae rhai o'r ceffylau hyd yn oed yn nofio. Ond dyna chi olwg sydd o'r ochr arall i'r dŵr. Torf o wŷr Celtaidd arfog. Llawn o tatŵs yn ein bygwth ni. Merchaid Celtaidd gwyllt, yn dillad du, a gwallt hir bler yn rhedeg o gwmpas yn chwifio ffaglau tân. A chylch o dderwyddon yn codi ei ddwylo i'r awyr ac yn llefaru ganu. Da ni mor ofnus yn y dechrau. Nes jyst i ni roi gorau i'r wyfo. A syllu. Fel tasa ni wedi perlysu. Mae'r hwy sy'n rhedeg i lawr yng nghefn. Cymysgu efo'r glaw. Ond mae'n cadfridog ni'n dweud wrthyn ni, beidio bod yn ofyn criw o wehilion. Felly da ni'n ymosod, a torri nhw i lawr, a llosgi nhw i farwolaeth, a dinistro i cwlt darwyddol afiach nhw! No!
Ciaidd, a ddim cweit mor glyf a be maen nhw'n meddwl, achos tra mae'r Rhufeiniaid yn gwneud hynny yn Môn, mae brenhines Geltaidd o enw Buddig, sy'n rheoli y llwyth yr Iceni yn nwyrain Mhrydain, yn arwain y Masodiaid a'r Rhufeiniaid yn fanno, i ddial arnyn nhw am ddwyn eu theyrnas trwy dwyll. Reit, Mae Bryn yn brysur yn bod yn Rhufeiniwr, felly bydd rhaid i fi fod yn gymorth gweledol hefyd, a throi'n Fuddug. Di hi ddim yn un o hunafiaid y Cymry, a ddim hyd yn oed yn byw yn yr hyn fydd yn Gymru. Ond mae hi yn bwysig yn y stori. Byddig, brenhines yr Iceni yn nwyrain Prydain, ydw i. Ar ôl i Ngwri farw, mae'r Rhufeiniaid ffiaidd 'ma yn mynd yn ôl ar eu haddewid i adael llonydd i fy llwyth. Maen nhw'n dwyn fy nheyrnas i, a'm harian, Ac yn curo fy merched a minnau. Dyn nhw ddim yn disgwyl i wraig fynd i ryfel yn ei erbyn nhw, i ymladd yn ôl. Ond dwi'n hel fy mobl at ei gilydd, da ni'n ymladd yn ôl, dim chwarae. Da ni'n llwyddo i ddinistrio ei dinas fawr, Caer Colin. Felly, da ni'n gorfod gadael ein busnes ym Mona. Ynys Môn, cofio.
A rhuthro draw i ddwyrain Prydain i'w threchu hi. Ac yn y pen draw, dyna o'n awn ni. Ond dim ond ar ôl i ni ddinistrio eu prif ddinas nhw, Londinium. Da ni'n lladd 80,000 o Frythoniaid yn y frwydr olaf, a mond yn colli 400 o pobl ein hunan. Ond da ni ddim yn dal buddig.

Mae bydd y gynnyfad gwenwyn yn hytrach na'i gadael ei neu ei dal hi. Gelyn. O'n y wraig ddewr a welis i erioed.
Erbyn 80 kk yn ôl yn be fydd yn Gymru, Mae Rhufeiniaid o'r diwedd yn trechu'r Silures a'r Ordovices. Erbyn hyn, mae pob man dan reolaeth Rufeinig. Mae Rhufeiniaid yn sefydlu prif ddinasoedd llwythol newydd fel Caerwent a Chaerfyrddin. Caer yng Nghaerllion, a 30 o geirau llai eraill wedi cysylltu gan ffer sydd. Ond does dim rhaid iddyn nhw gadw milwyr yn y ceiriau am hir achos mae pobl yn ddigon buan yn derbyn rheolaeth yr Rhufeiniaid. Rŵan, mae'r tir fydd yn Gymru yn rhan o'r Ymerodraeth Rufeinig am 300 mlynedd. Mae'r Brythoniaid yn gweithio mewn mwyn gloddiau aer a gweithfeydd teils a haearn dan reolaeth y Rhufeiniaid. Mae celf Rufeinig yn disodli celf Geltaidd. Mae'r duwiau'r Brythoniaid Celtaidd yn cael eu cymysgu â'r duwiau'r Rhufeiniaid. Er bod mudiad newydd, Cristnogaeth, yn lledaenu ar draws y wlad hefyd, yn enwedig o Iwerddon. Ond, dydy hyn mae rhai pobl yn ei alw'n ddiweddarach yn Gristnogaeth Geltaidd ddim wir yn dechrau tyfu tan ymhell wedi cwymp yr Ymerodraeth Rufeinig. Y peth mwya cyffrous i'r hyn fydd yn Gymru ydy, dydy Lladin y Rhufeiniaid ddim yn disodli Brythoneg y Celtiaid brodorol, fel y mae mewn rhannau eraill o Brydain. Er bod pobl yn dechrau cymysgu ambell air Lladin yn eu Brythoneg, fel 'braich', sy'n dod o'r gair Lladin 'brachium'. Ond mae'r Frythoneg fydd yn troi'n Gymraeg yn dal i gael ei siarad. Wnest ti ddweud yn gynnau y cwymp yr Ymerodraeth Rhufeinig? Do, yn y diwedd, mae'r Ymerodraeth Rhufeinig ym Mhrydain yn cwympo. Hmm, yn rhannol oherwydd cadfridog Rhufeinig barus o enw Magnus Maximus. Sef Max yn wledig yn Gymraeg. Sydd eisiau dod yn Ymerawdwr, neu Emperor yn Saesneg, ac sydd felly, yn 383 CC, yn mynd â'r rhan fwyaf o'r fyddin Rufeinig o Brydain ac yn ôl i'r Eidal i geisio cipio pŵer. Wel, Dydy fy is-gynyddion i yn sicr ddim yn mynd hefo fo. Maen nhw wedi ymgartrefu yma erbyn hynny, a'i gwaed yn cymysgu efo gwaed y Brythoniaid Celtaidd brodorol! Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae Macsen wledig yn cael ei drechu gan rywun arall sydd eisiau bod yn ymerawdwr. Reit dda bod fy is-gynyddion i heb di mynd efo fo, ynde?
Yn y diwedd, mae Rhydain ei hun yn dod o dan gymaint o bwysau gan elynion, nes bod yr ymerawdwr yn dweud wrth Brydain na allith Rhydain ei hamddiffyn hi dim mwy rhag unrhyw oresgynwyr newydd, fel y Pictiaid, y pobl gwyllt o'r gogledd.
Nawr bod y Rhufeiniaid 'na wedi mynd, 'da ni isio goresgyn! A'r Gwyddelod o'r gollewin. Dw i'n siŵr! Da ni eisiau ymosod ar Brydain hefyd! A'r Sacsoniaid, yr Eingl a'r Jiwtiaid, neu'r Eingl-Sacsoniaid fel da ni'n eu galw nhw, o'r Almaen a Denmarc fodoen yn y dwyrain.
Ia! Ninnau hefyd! O! Angen gwella ar y cenion 'na, Bryn.
Mae Rhufain yn dweud wrth Brydain y bydd yn rhaid iddi amddiffyn ei hun. Mae'r llywodraeth Rhufeiniaid ar ben, er bod y bobl erbyn hyn yn gymysg Rufeinig Brydeinig. Pan mae Rhufain yn cefnu ar Brydain, mae sawl arweinydd yn ceisio dal Prydain yn gryf. Nid dim ond Cymru'r dyfodol, ond Prydain gyfan, yn erbyn yr holl oresgynwyr 'ma. Mae un arweinydd o enw Vortigern, sef gwrtheyrn yn Gymraeg, yn ceisio gwneud hynny, o 420 i 450 kc, trwy osod gwahanol oresgynwyr yn erbyn ei gilydd. Er enghraifft, mae'n gwahodd yr Eingl-Sacsoniaid i ymgartrefu yn nwyrain Prydain i helpu ymladd y Pictiaid i fyny yn y gogledd. Gawn nhw drafferth reit ffyni iawn 'na 'da ni!
Mae gwahodd yr Eingl-Sacsoniaid i ymgartrefu yn y dwyrain yn profi'n syniad drwg iawn, achos maen nhw'n gwahodd eu ffrindiau i ddod ac ymgartrefu hefyd, lot o ffrindiau, sydd wedyn yn ceisio cymryd drosodd pob man. Mae'r Brenin Arthur, fel Gwythein, hefyd yn ceisio uno Prydain gyfan yn erbyn y Goresgynwyr. Falle mai dyna pam mae straeon amdano fo mewn cymaint o wahanol lefydd ar hyd a lled Prydain. Mae'n arwain un frwydr yn erbyn yr Eingl-Sacsoniaid, sy'n eu dal nhw nôl am hanner can mlynedd. Ond erbyn 650 CC, mae'r rhan fwyaf o hyn fydd yn Lloegr dan reolaeth Eingl-Sacsonaidd. Mae'r enw Saesneg England yn dod o'r gair Eingl, ac mae'r gair Sais yn dod o'r gair Sacson. Cofio, yr Eingl, Sacsoniaid a'r Tiwtiaid ydi'r Eingl-Sacsoniaid. Rhwng 650 a 750 CC, mae'r Eingl-Sacsoniaid, neu'r Saeson fel y maen nhw erbyn hyn, yn dechrau symud ymlaen 'mhellach. Maen nhw'n llwyddo i gymryd drosodd y rhan fwyaf o'r teyrnasoedd Brythoneg yn y tir fydd yn Gymru. Felly, mae bobl sy'n byw yno'n dechrau defnyddio iaith yr Eingl-Sacsoniaid a dilyn eu hyfeirion nhw hefyd. Ond dydy'r Eingl-Sacsoniaid ddim yn goresgyn pob un o deyrnasoedd y tir fydd yn Gymru, achos dyn nhw methu croesi'r mynyddoedd. Felly, ar ôl y Rhufeiniaid, mae Cymru'r dyfodol yn nifer o wahanol deyrnasoedd eto. Rhai gan lywodraeth Eingl-Sacsoniaid, a rhai yn glynu at wreiddiau hynafol yr hen lwythau. Tua 780 CC. Mae'r brenin Offa, brenin Eingl-Sacsonaidd Mersia, y teyrnas pwysicaf o'r teyrnasoedd Eingl-Sacsonaidd ar y pryd, yn poeni am y bobl frawychus na tu hwnt i'r mynyddoedd sydd allan o'i gyrraedd, yn adeiladu clawdd amddiffynnol 150 milltir mewn hyd rhwng ei deyrnas Mersia a theyrnas Powys i gadw Mersia'n ddiogel. Mae'r ffin hon, clawdd offa, yn dechrau diffinio tiriogaeth Cymru.
Felly, ydy Cymru'n Cymru rwan? Ddim eto, ond mae'n gam ymlaen. Falle bod y ffin yma yn helpu'r bobl sy'n byw i'r gorllewin ohoni i deimlo rhyw ymdeimlad o hunaniaeth, achos, o fewn cenhedlaeth, Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw, er dim pob un eto, yn dod at ei gilydd o dan un brenin.
Fi yw brenin Rhodri Mawr o Wynedd. Dwi'n llwyddo i dod â bobl at ei gilydd. Un o'r rhan fwy o'r gogledd. Ddim y cyfan.
A'r rhan fwy o'r de. Ddim y cyfan.
O reit, o reit. Ond rhodri mawr ydw i o hyd.
Y rheswm mae pobl yn fy alw i hynny ydy... Am dy fod ti'n bita gormod? Na!
Oherwydd yn 856, pan ddaw lladron dieflig newydd 'na o Sgandinafia, y Llychlynwyr, the Vikings, i ysbeilio ac ymosod ar arfordiroedd Prydain, dwi'n ennill buddugoliaeth fawr drostyn nhw. Fi! Rhodri Mawr! Y Llychlynwyr o Sgandinafia fydd y grym mawr nesaf ym Mhrydain, yn para am dros 200 mlynedd. Maen nhw'n chwalu teyrnasoedd Lloegr, ond dyn nhw byth wir yn cael gafael ar Gymry'r dyfodol. Diolch yn rhannol i mi! Rhodri mawr! Er bod rhai Llochlynwyr yn ymgartrefu yno ac yn dod â'u harferion a'u hiaith gyda nhw, Yn Lloegr, dim ond teyrnas Eingl-Sacsonaidd Wessex sydd yn dal allan yn erbyn y goresgyniad y Llychlynwyr, a chyn hir mae Alfred, Brenin Wessex, yn ceisio rheoli Prydain gyfan. Wel chaeth o ddim fy ran i. Rhodri mawr ydw i. Yn brwydro yn erbyn cyrch Wessex, mae Rhodri'n marw. Rhodri!
Marw? Rhodri mawr? Br Brenin Gwynedd?

Yn lwyddo i lynu'r rhan fwyaf o'r wlad. Eto, ddim y cyfan.
Yn ôl at ei gilydd.
Hywel Dda. Dwi'm eisiau ymladd y Saeson. Dwi'n credu mewn heddwch, felly dwi'n derbyn mab Brenin Alfred o Wessex yn Ben-arglwydd. Mae'n gwneud beth? Fy wir? A, lliprin. Dwi ddim yn lliprin. Wyt, mi wyt ti! Na, mae Hywel yn bwysig.
Chi'n weld taid? Nid lliprin. Pwysig. Dwi'n cael fy nalw yn Hywel Dda achos mai fi ydy'r person gyntaf i ysgrifennu'n ffurfiol y cyfreithiau Cymraeg traddodiadol da y mae pobl wedi bod yn byw o danyn nhw, sydd mond tan rŵan wedi cael eu pasio mlaen ar lafar. Dwi ddim yn sgwennu'r rhein fy hun, wrth gwrs, dwi'n cael mynach i'w gwneud y gwaith. A'r enw dwi'n ei rhoi ar y cofnod yma o'n cyfraith ydy. Cyfraith Hywel.
Ond, gor-orwyr neu great great grandson Hywel, Griffith ap Llywelyn, ydy'r cyntaf i uno, erbyn 1057, Cymru gyfan, fel un deyrnas yn hytrach na sawl un llai, i fod yn wir, frenin Cynta wlad.
Ddiar! Cymru yn Cymru rwan! Ia! A fi'n yn frenin ar y cyfan. Ia!
Ond doedd ti ddim yn para'n hir. Ddim yn para? Yy, Bryn, newid gwisg plîs. Cymeriad o gyfnod Gruffydd ap Llywelyn. O, alla i'm jyst cario ymlaen i fod yn frenin Gruffydd ap Llywelyn am dipyn? Fysa'n dda cael seibiant. Mae'r holl gyfnewid y coronau 'ma'n llafa! O, rŵan pwy sy'n llipryn? O reit, wna i wneud y cymeriad nesa. Hen bryd i ni gael fwy o fenywod yn hanes Cymru ma beth bynnag. Nid dynion oedd y holl hynafiaid Cymru, naci? Ond, wrth gwrs, mae'r byd yr un mor rywiaethol mewn hanes ac y mae hi heddiw, gyda'r dynion yn filwyr a rhyfelwyr a brenhinoedd yn ymladd ei gilydd, cyn i'r enillwyr, fel y dwedson ni, yn ysgrifennu eu fersiynau nhw'u hunan o bopeth. Mm, da ni mond yn gwybod am frenhnes buddig, achos ei bod hi am gyfnod yn y nillydd hefyd, yn curo'r dynion yn gem ei hunan. Ond mae'r menywod yno o hyd, yn rhoi genedigaeth i'r holl dynion ac yn dweud wrthyn nhw be i wneud pan dyn nhw methu penderfynu dros nhw hunan, ac yn magu plant a ffermio a bwydo pobl, yn gwneud pethau a masnachu a rhedeg cartrefi a busnesau. A gwybod pethau. Hmm, gweithio i sanau ffwr. O, sanau.
Wedi i ddifeisio yn yr aifft yn 500 cc. Hmm.
Da chi'n gweld beth dwi'n feddwl o ferched yn gwybod pethau. Rwan, dychmygwch mai 163 ydy hi. A fel Braneg, cymeriad Bryn Gynna, dwi'n siarad Brythoneg, Cymraeg cynnar, ond mewn cyfieithiaid. Dwi'n gweithio fel morwyn, yn Rhuddlan, ym mhlas ein brenin fawr, Griffith ap Llywelyn. Y dyn mwya bendigedig i fyw erioed, yn fy marn i. A ddylswn i wbo, nes i fagu fo, a dwi wedi bod yn ffyddlon i fo. Mab hen frenin Mhowys oedd o, wedi'i anfon i ffwrg gen gelyn ar ôl i dad o farw, a gollodd o y holl diroedd oedd fod i fo. Ond, gafodd o dalu'r pwyth. Bethan,
mi gaen nhw i gyd yn ôl. A mi nath o hefyd. Holl diroedd ei dad, a mwy. Chdi wariar. A clyfar hefyd. Be oedd yn glyfar oedd, nath fy meistr i wneud ffrindia efo'r brenin Eingl-Sacsonaidd Mercia. Dweud wrtho fysa fo'n helpu fo gael ei deyrnas fo yn ôl ar ôl fo golli fo i dihiryn enw Harold. Os fysa fo'n helpu ni. Jyst meddylia. Cynghrair rhwng da ni, Powys, a'r Mercia Eingl-Sacsonaidd! A dyna fo wnaethon ni. Fe gipion ni myrsiau nôl o afael Harold gyda'n gilydd trwy'r rym. Hwn nes i helpu godi'r gwir reolwr myrsiau yn ôl i'w orsedd. Felly wedyn, nath brenin Lloegr gweld pŵer Powys a Mersiau ei gilydd yn ofnus. Roedd rhaid iddo fo anwybyddu fy meistr i yn cymryd y holl ddinasoedd y de yn ôl. A dyna be nath o. Er nad oedd y deheurin Harold ddim yn hapus iawn am hyn o gwbl. Felly wedyn, nath fy meistr i'r gael nhw gyd, y teyrnasoedd gogledd a de! Ac roeddwn ni'n un bobl am y tro gyntaf efo un brenin. Roedd hyd yn oed brenin Lloegr yn gorau cydnabod meistr i fel brenin y gwlad yma. Wyth mlynedd nath hi bara. Ond mae amser yn newid a mae pethau'n symud ymlaen. Nath ffrind fy meistr ym Mersia marw, a nath y dyhiryn na Harold dod ar ei ôl o. I fyma, i Rhuddlan! Roedd rhaid i fy meistr i mynd i'r môr mewn llong i ysgoi nhw. Ond ar y lleiad ola llawn nath nhw dod ar ei ôl o eto. Bethan, Mi guddiai yn y mynyddoedd Eryri.
Gafodd ni newyddion ofnadwy heddiw. Wedi fradychu gen dynion ei hun. Gan fy nynion fy hun? Yeah.
Wedi llwgwr o brwyo dwi'n ama. Babi fi oedd o. O'n i'n caru fo fel mab. Nath nhw dorri Ben o'i ffwr. A mynd efo i Harold a wedyn mynd efo i Brenin Lloegr. O be wnaeth ddigwydd i ni rwan? Beth ddaw o pobl ni?
Beth ddaw o bobl Cymru'r dyfodol, yn unedig am y tro cyntaf o dan eu brenin cyntaf a'r olaf a'r unig un, Gruffydd ap Llywelyn? Y brenin cyntaf, yr olaf a'r unig un? Ie.
Beth sy'n digwydd ydy bod eu bobl, wedi'u gwanhau gan eu barwolaeth, yn syrthio yn ôl i'w teyrnasoedd bach ar wahân. Darnau eto. Dal ddim yn Gymru.
Harold, chi'n cofio fo, y dihiryn? Digwydd bod yn frawd yng nghyfraith i Brenin Lloegr. Felly, pan mae Brenin Lloegr yn marw, Harold ydy'r Brenin newydd. Ac wedyn, mae'r Normaniaid yn symud i mewn. Normaniaid?
Pwy di'r Normaniaid ma? I gael gwybod, ac i gael gwybod pam nad oes gan Gymru ddim brenin ar ôl Gruffydd ap Llywelyn, Bydd rhaid i chi wrando ar ein Hanes Cymru yn Gryno rhan dau. Chos da ni'n mynd i cymryd egwyl fach wan. O, cadw ni ar bigau draen, ia? Cyffroes!
Welwn i chi yn rhan dau! O, gael y ffon y cnau na rwan. A, dwi angen paned. Ag angen gorwedd lawr.